Боотур диэн тугуй? Боотур күүс. Күүс диэн тугуй? Күүс кистэлэҥ. Боотур үөрэҕэ кистэлэҥнээх буолан күүстээх. Ол күүс кистэлэҥэ чып кистэлэҥ. Боотур үөрэҕэ хатан тимири хатарардааҕар өссө уустук уһуйуллуу. Ол үөрэх хаптаҕай кулгаах истибэтинэн, туора харах көрбөтүнэн оҥоһуллар буолан күүстээх эбит. Боотур күүһэ хара күүс эрэ буолбатах, өй күүһэ, санаа күүһэ. Өй-санаа, эт-хаан биир тэтимҥэ киирэн бииргэ дьаныһан туран дьулуһуулара ол боотур күүһэ. Ол араллааннаах сахтар саҕана биир сайын мунньандар хомойоҕо быыһанарыгар тулуйбакка тыына быстыбыт. Онно баар дьон сөрүдүйэн сөҕүөхтэрин, бэридиэн бэркиһиэхтэрин иһин Саҥа төрөөбүт кыһыл оҕо хаанынан ытаабыт. Былыргы өбүгэлэр билгэлэринэн ол сидьүгэр мээнэҕэ буолбат эбит, киһиттэн кэрэгэйи сахаттан салаҥ киһи төрөөбүтүн бэлиэтэ этэ. Букатын дэҥҥэ тоскойор оннук түбэлтэҕэ оҕо симэһиннээх хараҕын уутун торҕонон соттоххо, Улуу өйдөөх, сымнаҕас түүлээнэн соттоххо улуу булчут, сотуканан соттоххо улуус тахсара. Тыгын аҕата буоллаҕына уолун иччилээх бастакы хараҕын уутун дуулаҕатын нуоҕайынан соппут үһү. Ол иһин кыргыһыы, охсуһуу кынаттаммыт тойон хаан буолбут. Народнай суруйааччы Далан Тыгын Дархан романыгар ойууланар айылҕаттан айдарыылаах оҕо төлкөтө түстэниитигэр дьүөрэлэһэр түгэн Азия үгүс норуоттарыгар тарҕаммыта кэрэхсэбиллээх. Оттон норуот номоҕор боотур буолар оҕону билгэлээһин туһунан сэтэхтик да буоллар биирдиилээн эмэ ахтыллар. Дьэ, ол хайдах эбитий? Боотур буолар киһини анаан иитэллэр. Лазарь Афанасьев, Тэрис. Кут-сүр түмсүү түһэ. Тугу саҥа төрүөҕүттэн ыла. Төрөөн ба биһиккэ ытар, ону баллаана кымньынан таһыйаллар. Ону били бу диэххэ эргиллэн, бу диэххэ эргиллэн туохту үөрэнэр. Били аһара сатыырга үөрэнэр кыра эрдэхтэн. Итини сэргэ Боотурга уһуйуу түһүмэхтэрин историческай наука кандидата Федор Васильев түөрт кэрдиискэнин араарар. Обряд определения будущего новорожденного с точки зрения перспектив на военном поприще

олох биир эрэ, сүүс дьайыытыттан биир эрэ буоллаҕа. Виктор Ноговицын, педагогическай наука кандидата, тоҕус сыллардаахха Саха сирин спортка, ыччакка уонна туризмҥа миниистирэ. Онон боотурдары бэлэмниир эмиэ оннук холобура өйдөбүлгэ киирэр буоллахха холобура оҕо сааһын киһи сааһыран кырдьан

эдэр хаас диэн. Ити хаастарыгар били дьайыыларын, боотурдары бэлэмниир дьайыыларын тус-туспа наардаан аттаран биэрэллэр эбит. Көннөрү таастан хайдах да ньыманан уһаран тимири ылбаккын. Онон бу кытаанах идэ үрдүк айыылартан үөттэриилээх эрэ киһиэхэ иҥэриллэрэ. Боотур үөрэҕэр уһуйуллар оҕоҕо буутун этэ буһуор Сиһин этэ ситиэр диэри быһах биитин устун хаамардыы үгүс кутталлар суоһууллара. Саха өйдөбүлүнэн киһиэхэ күн ахсын суоһуур түөртэн түөрт моһол баар эбит буоллаҕына, боотур үөрэҕэр уһуйуллааччы киэнэ, онтон уон төгүл элбэҕэ сэрэйиллэр. Олортон ордук уодаһыннааҕынан Күрэс былдьаһар ыаллыы биистэр боотур буолуохтаах оҕону бултаһыыларын бэлиэтиэххэ сөп. Аны кийииттэр кистээн иитэллэр. Дьоҥҥо көрдөрбөттөр. Били эрдэ өлөрө атыыллар. Боотур иһин буолар ону ити үспүөннэр иһин бар бо ол бу кэлэн Ол кэлин Боотур тахсы Боотурта үрдээн куттаналлар. Били Боотур таҕастаана Хыалай уонча сүүсчэ дэкиини барытын өлөртө кэйэр сөп боллааты. Ол иһин эрдэ өлөрө сатыыллар. Ити били өстөөхтүү туохтар аҕа уустара гин. Ол иһин дьол кистээн иитэллэр ону. Уонна уон аһын туоллаҕына ол экзамен туттаран баран Эбискэ дьэ боотур тахсан кэлэр Боотур уустук идэтигэр уһуйуу оҕо кыра сааһыттан саҕаланарын былыргы үһүйээннэр дьэҥкэтик туоһулууллар. Оттон үс сааһыттан ыла уоттаах дьоҕунан тамныыллар. Оччо уоттаах дьон түстэрэ туга бэрт, ыарыыта бэрт баар. Ол иһин аһаран биэрэргэ үөрэнэр, оттон улааттаҕына оҕонон ытыллар. Ону оҕо көрөр буолан хаалар уонна аһаран биэрэр буолар. Киһи куттанара тугуй? Уоттан куттанар. Ол аата буоллаҕына сэрэх буолар уоттан. Ону чоҕунан та уот буолар чохчу. Онон мен анабар холобур ол киһиэхэ психически быдан күүскэ дьайара булуо. Инньэ гынан кини төһө кыалларынан күүскэ хамсанар уона сымсатык хамсанар сылбырга буоларга үөрэнэр буоллаҕа дии онон ханнык баар омукка итинник үһүйээн баар буоллаҕына оннук дьоҕурдаах дьон бааллара булуо үөскүү да сылдьыбыттара булуо хайдах даан тыала-уокка мас хамсааҕа саарбаҕалааччылар үһүйээн диэн үһүйээн буоллаҕа диэн соччо сиҥэриэхтэрэ суоҕа ол эрээри чопчуну таптыыр наука бу сэдэх көстүүгэ улаханнык болҕомтотун хатаабыттаах Будущего воина обучали с трехлетнего возраста. У Лунга харарыта, когда почернеют пятки, то есть когда ребенок не только начинал ходить, но и бегать. Билиҥҥи идэтийбит спортсмен иитии ханнык эрэ өрүтэ былыргы саха боотурун уһуйууну кытта дьүөрэлэһэрин анал үөрэхтээхтэр чорботон бэлиэтииллэр. Онон былыт саппыт былыргытын уонна айыы айар аныгытын алтыһыннаран көрүөххэйиҥ. Сүүрбэ биир сааһыгар Ити киһи уҥуоҕун химический састааба ситэр. Инньэ гынан буоллаҕына бу киһиҥ ситэр бол. Уҥуох хаамай бүтэһи китер. Өйүҥ ханаан мэйиҥ хаамай түргэнник китер. Холобур Япония учуонайдара чинчийилэринэн ийэтин иһигэр сыдьар сеттай да оҕо мэйитин алтуон бырыһан улахан киһи мэйитин таһымыгар тэҥ. Оттон үс сааһыгар мэйии аҕуһун бырыгана ситэр. Ол аата туохтан дорду күүстээх түргэнник мэйии хайдар эбит. Уон эрдэ хайдар. Ол иһин боллана хэттайдаа оҕа тыыннаах хаалар болар. Эбэтэр боллаҕына үөрэҕи оҕор дэҕіне биэрэллэр. Омос иһиттэххэ, үстээх оҕону уоттаах чоҕунан тамнаан эрчийии тыйыс, хабыр, ону ааһан сиэргэ да баппат курдук. Ол эрээри бу холобур түҥ былыргы мындыр өбүгэлэрбит Киһи этин-хаанын тутулун, сайдыытын, биэс тарбахтарын курдук бэрт үчүгэйдик билэллэрин, сыныйан үөрэппиттэрин туоһулуур. Ону кинилэр хаһан уонна хантан билэн сайыннаран туһаммыттарын кэм-кэрдии сүүрүктээх өрүһэ былыргы байҕалын дьуоҕатыгар илдьэ бардаҕа. Онон уһуйуу бу кэрдииһигэр өссө туох ханнык дьарыктар үөскээн ааспыттарын күн бүгүн тымтыктанан көрөр уустук. Истиэп уорҕатыттан түспэт олохтоох сэрииһит биистэрин гыллыы омуктара сөҕө-салла көрөллөрө. Ол кэлин номоххо, остуоруйаҕа кубулуйан кентавр олараһа үөскээтэҕэ. Сахалар түҥ былыргыттан сылгыттан аһаан-таҥнан, иитиллэн, кинини атах оҥостон олороллор. Өбүгэлэрбит сылгылыын быстыспат ситимнээх олохтоох буолан,

Кыргыс үөрэҕин үһүс, үс түһүмэҕэ аты дьорҕооттук, ньымсатык миинии. Атынан көтүтэ сылдьан түөрт өттүнэн ытыалаһыы, эмискэ саба түһэр өстөөҕү кытта көрсөн охсуһуу, ытыалаһыы уонна ыксал, күн хаан кыһайыыта буоллаҕына, сатаан ат икки өттүгэр хатанан саһарга, тэҥҥэ сүүрэн иһэн миинэ охсорго барытыгар үөрэниллиэхтээх. Сорох омук чинчийээччилэрэ сахалар олохторун ат үрдүгэр атаарар буолан атахтарын быччыҥа сайдыбатах диэн бэлиэтииллэр. Ол эрээри саха национальнай спортивнай оонньуулара, чуолаан хапсаҕай, мас тардыһыыта, атах оонньуута да кэрэһилииринэн, саха боотура бөҕө-сүһүөхтээх, бигэ тирэхтээх, кус быһый буоларыгар улахан болҕомто ууруллара. Саха боотура мырааны өрө сүүрэн тахсыбыт тэтиминэн таҥнары сүүрэн түһэр диэн баар. Ол үһүйээн төһө оруннаах болуй? Холобур, таксига туох диэн, быччыҥы туох диэн арараллар? активнай быччыҥ диэн, онно пассивнай диэн. Олор таксига активнай быччыҥнар үлэлейлер. Түһүгэ пассивнай быччыҥнар үлэлейлер. Хайта да тэҥэ үлэлиэхтээхтэр. Онон механабар онтон таһардахха сөп этии буолуо. Хапсаҕай, омос көрдөххө, төһө да гуманнай курдугун иһин, киһи этин-сиинин, өйүн-санаатын чувствотун дэгиттэрдик сайыннарар, наадалаах түгэҥҥэ киһини бэрт кэбэҕэстик эчэтиэн, биитэр тыынын да быһыан сөптөөх, кыраман былыргы төрүттээх единоборство көрүҥэ буолар. Холобура, Игидэйдэр өбүгэлэрэ модьукаан бөҕө хапсаҕайдаһан утарсааччытын бэрт кэбэҕэстик өлөрөн кэбиһэрин туһунан Өксөкүлээх Өлөксөй суруйбуттаах. Онон боотур үөрэҕин тиһилигэр хапсаҕай баара саарбахтаммат. Бары историктар бары уһуйан тураллар. Ол иһигэр биһи ытыктыыр-убаастыыр Дмитрий Георгиевич Менделшевиривы уһуйан турар. Владимир Торговкин көҥүл тустууга аан дойдутааҕы кылаастаах спорт маастара. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон алта сыллаахха Атлантаҕа ыытыллыбыт Олимпиада кыттыылааҕа, билигин Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет тустууга кафедратын сэбиэдиссэйэ. Бу тустуулар тустарынан хап. Онно уола бу Бены Галсан диэн дэриэбинэ бар, поселок дииллэр. Бу манна ол тустуу бастакы уруһуйдар онно баар буолбуттара, фрескалар. Уонна оттон Египети үөрэппиттэрэ. Холобура, Египет туохтарын, онно бары тустуулар барыта билигин маннык ыллахха түөрт тыһыынча сыл, түөрт тыһыынча алта үс миллион сыл анараа өттүттэн оҕону иитэргэ үөрэтэхтэрэ дии. Хаһан баҕар бу тустуу бу былыргы уһулларыттан бу эр дьоннор бэйэлэрин түөлбэлэрин көмүскүүр аналлаах буолалларын быһыытынан Кинилэр бу эйэлээх бириэмэҕэ хапсаҕайга олороллор. Хапсаҕайынан кэттилэр, онтон байыаннай буолла даҕаны бу дьону боотурдарга кулуутар түргэн буолла, бэлэм дьоннору. Ол иһин буоллаҕына кинилэр маннык бэйэлэрэ границалаахтар курдук байыаннай балаһыанньаҕа байыаннай буолаллар, боотурдар буолаллар. Бары омуктары барытын аан көрдөххө сүрүннээн бары итинник былаанналаллар. Эптэ буойуттарын эт-хаан өттүнэн бэлэм буолар. ССРС үтүөлээх тренера Дмитрий Петрович Коркин дириҥ силистээх-мутуктаах хапсаҕайга тирэҕирэн саха тустуутун Олимп түпчаалыгар таһаарбыта. Биһи элбэх суруйууттан барыттан билэбит, били Дмитрий Петрович бу манна көҥүл тустууну хайыннарыыны үөрэҕи бүтэрэн кэлэн бараннар сайыннараларыгар хапсаҕайтан тирэҕир бүтэ чуолкай биллэр ол туһунан ити кинигэлэргэ уһурулла турар ону таһынан кини ону чинчийэн эмиэ үөрэппитэ ол иһин хапсаҕайым буоллаҕына туохха туһалыый диэн боппуруоска эмиэ эппиэттээбитэ ол ол чэрчитинэн эттэххэ холобура хапсаҕайын түргэн хамсаныылаах ол аата бу киһиэхэ чугаһаан иһии киһини тутуһуу, киһини сыыһа үттэтэн хамсатыы бу сүрүн Дмитрий Петрович үөрэппит тула. Ол буоллаҕына хапсаҕай көҥүл тустуукка туһалыыр түгэнэ диэн бу тактическай бэлэмнээһиҥҥэ. Билиҥҥинэн эттэххэ ити методикаттан эттэххэ шунгалар диэн бааллар киһини шунгалаан хамсатаҕын. Илиигинэн туһанан Ити бу түгэҥҥэ олох туһалыыр диэн уруйан турар, уонна чинчийэн турар уонна быһыытынан хапсаҕайы туһалаах диэн. Тустууктар ортолоругар көбүөргэ тыһынчанан буут көлөһүнүн тохпут олоҕун бүттүүнүн анаабыт эрэ бөҕөс үрдүк ситиһиилэнэр диэн киэҥник тарҕаммыт өйдөбүл баар. Оттон Саха Боотура өссө ийэтин иһигэр үөскүөҕүттэн ыла уһуйуллуута саҕаланара үһү. Оннук сүүрбэччэ сыллаах дьаныардаах дьарык кэнниттэн эрэ эдэр киһи уйана-хатана биллэр кытаанах тургутуутун ааһан, боотур аатын ылара. Оннук хабыр сүүмэрдээһини адьас аҕыйах эрэ уолан туоруурун түҥ былыргы үһүйээннэр кэрэһэлииллэр. Дьэ, ол тургутук Боотур Хоото диэн ааттанар. Боотур Хоотун туораабыт киһи билигин киинэҕэ үгүстэ көстөр

эт-хаан өй-санаа чыпчаал уһуйулуутун сындылҕаннаах түһүмэҕин уһугар эдэр боотуру олоҥхоҕо ойууланар өлүү халбас харатын миинэргэ холоонноох тургуту күүтэрэ. Ол тургутук боотур холото. Холо бэлиэ. Боотур буолар бэлиэ. Күүс, өй, дьулуур уонна сүр ситиһиилэрин бэлиэтэ. Тэлэҕэ хараарыгыттан ыла аҕаламмыт оҕо эр киһи буолуутун тиһэх түһүмэҕэ боотур холбоһор. Киһи биитэр кии, боотур эбэтэр буруо буолуу кирбиилэрэ. Сүр диэн тугуй? Сүр ис. Дьиҥэ киһи барыта ис кыахтаах эрээри, ону хатаан салайыммат. Оттон боотурдар ис кыахтарын сатаан салайан сөпкө туһанар дьоҕуру баһылаабыттар эбит. Онон күүс кыайбатаҕын өйүнэн, өй тобулбатаҕын санаанан хотоллор. Хотор туһугар күүстээх баҕа уонна оҕон дьулуур бииргэлиһиэхтээх. Ол үрдүк чыпчаалынан өлөрү өйбөт өйүнэн кыайыы ис кыах сүргүүһэ буолар. Москваҕа кириэнчэһиттэх ыллаах хаһылдьыммыт буоллаҕына гостиница биир киһилин түспүтүм. Онно кыталык баһылай боллаа ди үҥкү турараччы. Кини бастыгы үҥкүүтэ туохата, боотур үҥкүүтэ этэ. Прокопий Ноговицын, Саха сирин бөдөҥ краеведтарыттан биирдэстэрэ, Хаҥалас улууһун Ой орто оскуолатын директорын наукаҕа солбуйааччыта. Онно милиция ансамблын боллаҕына ити билигин хоруй туохтар балетнай оскуоланы бүтэрбиттэр буолбакка, милиция уолаттарынан турарбут эбит. Ону Москва баранын күлээбиттэр Кавказтары кытта тэҥҥэ. Кавказтар таханнар ол биһи дьоммутун олох илии тутутуһа махтаналлар эбит. Иһи наһаа даҕаны сүрдээх бу бойобуой искусстволар дьонноро эбиккиттин. Тоҕо диэн ол дьонноро улахан динна спортсмен уолаттар көрдөрдөхтөр эбит. Тырыҥкай буолбатах. Ол онно аһыллыбыттар, ону эмиэ бүтэрэҥ ээстибит. Онон ити кавказтар үҥкүүлэрин көрө-көрө хаабаланнар үҥкүүлүүлэрин көрө-көрө да биһиги саллабыт дии. Ол эле хайда сүрдаа дьоннор эбит диэн. Биһими оннука тииһэллэн барам эми хүтэрээттибит. Олимпийскай да оонньууларга тиийэн бараммыт, сүрбүт тостон кыаттарбыт түгэннэрбит элбэхтэр. Ону аан бастаан биһиги спортсменнарбыт сүрдэрин иитэргэ турунуохтаахпыт. Уонна кинилэр күрэхтэһэ баралларыгар биһи анаан минэн сиэр-туом ытыахтаахпыт. Бу биһиги Саха сирин аатын көмүскүү барабыт. Аат көмүскээһин диэн баар буолла холобура хаам өйдөбүл ол диэн. Ол киһини да көмүскээһин буолбакка аат көмүскээһин диэн. Саха омук аатын бу тугуҥ аатын, нэһилиэгиҥ аатын барыта ити ааттан тахсар. Ону ааспыкка ити хаһыкка суруйбуттар эсэ дии. Чиэс суобас диэн тыл сахаларга хуох диэн. Ону үчүгэй батый эппиэттээбиттэр эсэ дии. Аат диэн. Аата харыстааһын бүттэ. Сэһэн Боло Ленэҕэ нуучча кэлин иннинээҕи саха олоҕо диэн үлэтигэр суруйарынан, билиҥҥи Таатта улууһун Игидэй аҕатын ууһун өбүгэтэ буолбут Бороҕон бэрт харатын, Нам Чорбоҕор баатырын, Наахара Бөҕүл бөҕөтүн курдук саха оччотооҕу Бастыҥ боотурдарын кэккэтигэр киирсэр модьукаан бөҕө, сааһыран олорон биир эмэ туора дойду урдуһа кэлэн өлөрөн барыа диэн үрдүк аатын, суон сураҕын харыстаан, кэргэнигэр кэриэһин этэн, бэйэтин тыыннаахтыы көмнөрбүтэ үһү. Ол аата Боотур хараҕын харатын курдук харахтааҕа, өрө тутара, күндүтэ, кини үтүө аата. Онон боотур үөрэҕин биир сүрүн өйдөбүлэ ааккын түһэн биэримэ диэн. Ата итини бу билиҥҥи кэмҥэ дьон үксэ кыргыс киһитин сэрииһи курдук бile аныгылыы эттэхэ боевик курдук өйдүүр. Анатолий Павлов, дабыл, суруналыыс, саха былыргытын сэдэх билээччи. Ол гынан баран ити тыл

тыл буолар ол гынан кэлин ити уларыйан чуолаан монголларга тиксиитинэн ити бүгүн биһиги туоххуту ол бухатыыр ол диэн өйдүүбүт онтон дьиҥэр ол былыргы өттүгэр бу религиознай хуолталаах духовнай саан курдук

Итин чуолаан Ньургун Боотуруулар буоллахха Ньургун Боотур диэн эмиэ бу былыргытыгар первая тес бастакы киһи диэн курдук ол былыргы дьон төрдүн төбөтүн төрүттээччи курдук өйдөнөр Боотур болотунан далбаатаммыт соҕотох сэрииһит буолбатах Боотур Ааспыты чарапчыланан инникини тымтыктанан көрөр дьоҕурдаах, хас хамсаныытын, ыйааһын бэскитигэр ууран сыаналыыр дириҥ толкуйдаах, халыҥ хахха, суон дурда буоларга, үрүҥ тыыныҥда толук уурарга бэлэм эр киһи. Саха эр киһитэ уйана-хатана биллэр уһуйуллуутун уһаарыыны уйан боотун буолар боотур саадаҕын үс төгүл курданан аҕа баһылык буолар аналлаах